Yɛfrɛ no Steven, na edin a ɛyɛ a metaa de frɛ no yɛ Steve. Ana wabisa me question a mefiri sɛ, sɛ meyi ano wɔ ha a, eh, anuanom bebree nso so bɛsua adeɛ afiri mu. Yɛn nua no asɛmbisa a ɔrebisa ne sɛ, Islam mu, ana yɛwɔ gyidie bi sɛ Daa nkwa ama atemmuada? Nyankopɔn bɛbu nkwadaa atɛn anaa? Will God judge children? Anaasɛ Will God judge infants? Na yɛn nua no, ɔno no ɔyɛ Kristoni, ɛna ɔrebisa me Muslimni saa asɛmbisa yi. Migye migye tom sɛ deɛ nti a ɔrebisa saa asɛm yi yɛ nkyerɛkyerɛ bi a ɛwɔ Kristosom mu a wɔfrɛ no The Original Sin ɛna afei The Atonement of Sin a megye di sɛ mmerɛ papa mu no yɛbɛba na yɛaba abɛkyerɛkyerɛ saa nsɛm no mu. Na mmom saa kasapɔ anaasɛ saa asɛm The Doctrine of Original Sin no, n'asekyerɛ tiatia ne sɛ Nyankopɔn bɔɔ onipa na ɔde wiase nneɛma nyinaa hyɛɛ onipa nsa, na ɔka kyerɛɛ onipa, ɛyɛ Adam ne ne yere Eve, sɛ, Mede nnuaba yi nyinaa ahyɛ mo nsa, na mmom saa aduaba yi deɛ, mma monnkɔ ho. Na Adam kɔdii saa aduaba no, ɔne ne yere kɔdii saa aduaba no, wɔyɛɛ bɔne. Na ɛnam saa bɔne no nti, Nyankopɔn de bɔne no asae Adam no ne n'asefoɔ nyinaa. Enti Kristosom mu no, wɔwɔ biribi a yɛfrɛ no original sin, ɛno ne sɛ Adam a ɔyɛ nnipa ahyɛaseɛ no, wɔyɛɛ bɔne. Enti ɔyɛɛ bɔne deɛ a, n'asefoɔ nyinaa no, asae wɔn. Enti sɛ yɛwo akwadaa a, yɛwo akwadaa no wɔ bɔne mu. Na ɛno na yɛn nua Stephen se wadwene ho saa sɛ, ah, ɛyɛ dɛn na akwadaa a yɛawo no, ɔnnim papa nnim bɔne, na yɛbɛka sɛ saa akwadaa no, yɛawo no wɔ bɔne mu. Ɛnneɛ sɛ yɛwoo no wɔ bɔne mu deɛ a, ɛnneɛ na saa akwadaa no a yɛwoo no a ɔwuu wɔ berɛ a ɔyɛ akwadaa no a wamma ammɛnya nkwahosan wɔ bɔne no ho no, anaasɛ wammɛnya atonement from that sin no, na ɔrekɔ egya mu anaa? Dankwa ama atemmuada no. Enti na ɔrebisa sɛ, Ana nkwadaa a yɛawo wɔn te sɛ yɛakɔwo wɔn wɔ hospital, yɛwoo no a na wawu? Anaa yɛwoo no ebia one year a na wawu, anaa two years, anaa mfie kakra bi akyi no na wawu no, saa nkwadaa yi no, Nyankopɔn bɛbu wɔn atɛn anaa? Na sɛ Nyankopɔn bɛbu wɔn atɛn nso so deɛ a, ɛnneɛ na gyina berɛ bɛn a na saa nkwadaa yi bɛkɔ mu? Enti yɛn nua Stephen, yɛda ase wɔ w'asɛmbisa no ho, na yɛkyea wo nso so. Na deɛ ɛdi kan ne sɛ, ɛnyɛ nokorɛ sɛ Adam na ɔyɛ nnipa ahyɛaseɛ, anaasɛ Adam a ɔyɛ kɔmhyɛni de ma ewiase no, ɛnyɛ ɔno na ɔyɛ nnipa ahyɛaseɛ. Saa asɛm no, Nyame yɛ adom a, Yɛbɛba mu, yɛde Qur'aan ne Bible ne even the human history nyinaa bɛkyerɛkyerɛ mu ama nnipa nyinaa ate aseɛ sɛ ɛnyɛ Adam na ɔyɛ nipa a ɔdi kan. Ɛfiri sɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ according to Bible no, mmerɛ a Adam ne mma mmienu a wɔn wo ɔne ne yere wo wɔn ɛyɛ Cain and Abel. Cain kum ne nua Abel no, ɔkɔɔ, according to Bible no, ɔkɔɔ a city. kɔ kɔwaree. Na anka saa berɛ no, sɛ na nnipa nni asase so a, anka ɔntumi nnya nnipa foforɔ biara na waware no. Na ɛno no, yɛde bɛtoɔ, ɛnyɛ ɛno ho asɛm na yɛbɛka. Enti, ɛnyɛ nokorɛ saa. Deɛ ɛtɔ so mmienu, Islam nnye ntom sɛ yɛwo akwadaa a, yɛawo no wɔ bɔne mu. Islam nnye saa kasa no ntom. Ɛno yɛ deɛ ɛdi kan a mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛhyɛ no nso.

Fa akim wajahaka liddiini hanifa no, ɔse, Mondane mo honam ne mo anim nyinaa mfa nkyerɛ Otumfoɔ Nyankopɔn ne som korɔgyee no. Ɔse, So set thy face to the service of religion as one devoted to God. Fitrat Allahi allati fatara an-nasa alayha, ɔse, And follow the nature made by Allah, the nature in which He has created mankind. Enti Nyankopɔn ɔbɔɔ kwan pa, He created the man in the nature a ɛyɛ papa no a ɔno Nyankopɔn abɔ no. Even in Christianity koraa no, wɔgye tom sɛ Nyankopɔn bɔɔ onipa sɛ ne nsɛso. Na sɛ Nyankopɔn bɔɔ onipa sɛ ne nsɛso deɛ a, na yɛntumi nka sɛ onipa no a Nyankopɔn abɔ no sɛ ne nsɛso no, yɛwo no a yɛwo no wɔ bɔne mu. Enti yɛnhyɛ saa asɛm wei sei nso. Enti according to Islam no, yɛwo akwadaa biara a, yɛwo no wɔ Islam kwan korɔgyenn no a Nyankopɔn ayi de ama nnipa no. Anaasɛ ɛkwan pa no a Nyankopɔn ayi de ama nnipa no, akwadaa no ɔyɛ pure and holy a efi biara nni ne ho. Enti Ɔkɔmhyɛni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waka asɛm bi, ɔse, Ma min mawuludin yu'uladu illa yu'uladu ala alalfitorah anaa alalfitorati, sɛ akwadaa biara a yɛrewo no no, yɛawo no a efi biara nni ne ho, Nyankopɔn kwan no a Ɔpɛ no na Ɔde no ato so no, kyerɛ sɛ efi nni ne ho. Ɔse, fa abawaahu. Yahudanihi aw Yansiranihi aw Yumajisanihi, na mmom ɛyɛ ne n'awofoɔ anaasɛ deɛ ɔretete no na ɛbɛma akwadaa no wafiri Nyankopɔn kwan no a ɔde no asi soɔ no ho. Enti deɛ ɔretete no anaa baabi a akwadaa no wɔ, influence a akwadaa no nya wɔ ne so, sɛ ebia ne sukuu a ɔkɔ, influence a ɛnya wɔ ne so no ne ade no, Ɛno na ɛtwe akwadaa no firi kwan tenenee no a Nyankopɔn de akwadaa no asi soɔ no so. Enti yɛnhyɛ saa asɛm no nso sɛ, Islam nnye ntom sɛ yɛwo akwadaa a yɛawo no wɔ bɔne mu. Ɛnyɛ asɛm a Islam gye tom. Deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ, Islam ka sɛ obi nsoa obi bɔne. Asɛm a Qur'aan Kronkron no de ama yɛn ne sɛ, ɛɛ, ɔse, Qur'aan chapter 35 Surat Al-Fatir verse 19, asɛm a Otumfoɔ Nyankopɔn ka ne sɛ, Wala taziru waziratun wizra ukhra, and no burdened soul shall bear the burden of another, ɔkra biara nsoa ɔkra foforɔ adesoa. Sɛ obi akɔ akɔyɛ bɔne, papa bi akɔyɛ bɔne, na papa no a ɔno no kɔyɛɛ bɔne no, yɛankye no, polisifoɔ ankye no, na mmom yɛde adesoa no rebɛsoa ne ba sɛ wo papa no deɛ wanyini, enti yɛkye no a, asotwe a yɛpɛ sɛ yɛde ma no no, ɔntumi. Na mmom wo akwadaa no na wobɛtumi, enti yɛde wo rekɔ akɔto afiase. According to Qur'an no, saa deɛ no ɛnsi saa. Enti sɛ mpo sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ Adam no ɔyɛɛ bɔne a, which Islam does not even accept, sɛ mpo no sɛ yɛfa no sɛ Adam no ɔyɛɛ bɔne a, Adam ne bɔne no mma mmɛsoa ne ba anaa n'asefoɔ. I mean even according to Bible koraa mpo no, Adam no ankasa no ne mma mmienu no, Cain and Abel no, na Abel no yɛ teneneeni, ɛnna Cain no yɛ debɔneyɛni. Na ɛyɛ dɛn na Adam no a ɔyɛɛ bɔne no a ne mma a ɔwoo no ankasa baako yɛ teneneeni ne yɛbɛka sɛ thousand years akyi, two thousand years, six thousand years akyi no, yɛn nnipa a yɛreba no, yɛ deɛ yɛwo yɛn wɔ bɔne mu? Saa asɛm wei sei no, ɛntɔ asom o. Na mmom, yɛtoa Qur'aan no so a, ɔse, Wa in tad'u

Not of it shall be carried by the other, Daabi, obi foforɔ biara ntumi nsoa wo bɔne no bi, wo w'adesoa no ɛso wo ara. Ɔsɛ even though he be a, a kinsman, mpo sɛ wɔyɛ wo busuani anaa wɔyɛ obi a ɔbɛn wo paa mpo a, ɔntumi nsoa wo bɔne. Enti according to Qur'aan no, yɛdi kan, ɛnyɛ adeɛ a onipa bi bɛtumi asoa obi bɔne, na mmom obiara ɛso ɔno ankasa no ne bɔne. Wobɛtumi anya asɛm yi soso biem ɛwɔ Qur'aan chapter twenty nine um verse eh fourteen verse thirteen and fourteen. Enti yɛnhyɛ saa asɛm wei sei nso. Na yɛaka no saa awie no, na yɛahunu sɛ deɛ ɛdi kan Adam no yɛnnye ntom sɛ ɔyɛɛ bɔne. Ɛna afei nso so no, deɛ ɛtɔ so mmienu, yɛnnye ntom sɛ ɔno ne nipa a ɔdi kan. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, yɛnnye ntom sɛ sɛ mpo sɛ wɔyɛɛ bɔne a, bɔne no bɛba abɛsae n'asefoɔ. According to Bible, Bible nso so ka saa, wokan Ezekiel a, ɔno nso so ka sɛ, sɛ adɛn nti na mobu saa bɛ yi, wɔ Israel asase so sɛ, 'Agyanom twere abunu na mma se afem. Adɛn nti na moka saa? Sɛ papa bi kɔ afuom a, ɔkɔdi aborɔbɛbunu, na ɔkɔdii aborɔbɛbunu no, ne ba te fie na ɔno ne mmom na ne nse afem. Papa bi akɔyɛ bɔne, ne ba te fie na ɔno ne mmom ne yɛn bɛkye no. Ɔse, 'Sɛ mete ase yi, Nyankopɔn na ɛka o, sɛ me, Nyankopɔn, mete ase yi, mommu saa bɛ yi bio wɔ Israel asase so. Mma monnka saa asɛm no bio. Enti, saa pɛpɛɛpɛ na Islam nso so kyerɛkyerɛ. Enti yɛaka ne saa awie no, na afei na yɛmmra yɛn nua Stephen asɛm no a ɔbisaa yɛn no so sɛ, Ana Islam mu Nyankopɔn ɔbɛbu nkwadaa atɛn anaa? Yɛdi kan, Islam one of the fundamental beliefs in Islam ne sɛ, Yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no Day of Judgement a Islam gye tom sɛ ɛwɔ hɔ, na Nyankopɔn bɛbu nnipa nyinaa atɛn. Na sɛ Nyankopɔn bɛbu nnipa nyinaa atɛn deɛ a, ɛneɛ na ɔde nnipa nyinaa bɛba N'anim na N'atemmuo no wadi no sɛnea ɛsɛ. Na mmom yɛnhyɛ wei nso, Islam atemmuo no, gyina onipa, wo dwumadi a wodii no wɔ asase yi so. Sɛdeɛ Nyankopɔn mmara ahyehyɛ no, sɛ onipa a ɔdii Nyankopɔn mmara no so pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata no, ɔbɛnya akatua pa. Na ɔno nso so deɛ wanndi so so pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata no, ɔno nso so ɔbɛnya ɛno sɛdeɛ ɔyɛɛ no no nso so ho akatua, anaasɛ ɔbɛnya ɛho asotwee. Na Islam nkyerɛkyerɛ ne sɛ, Nyankopɔn mmu onipa atɛn wɔ adeɛ a na ɔnni ho nimdeɛ ho. Meka wei na mede aba abɛsi nkwadaa deɛ no so. Onipa, biribiara a na wonni ho nimdeɛ no, Nyankopɔn mbu wo atɛn wɔ ho. That which you had no knowledge no, Nyankopɔn mbu wo atɛn wɔ ho. Enti sɛ wode ba wiase ɛɛ mmara a yɛka sɛ ignorance of the law is no excuse no, woba nyamesom mmara mu ne Nyankopɔn no n'atemmuo mu a, ignorance of the law is excuse. Menim sɛ meka no sei a na yɛbɛte aseɛ. Ɛne sɛ onipa a. ɔnni adeɛ bi ho nimdeɛ na wɔbɛyɛ no, Nyankopɔn mmua no atɛn sɛ ɛyɛ bɔne. Mpabokyɛw, yɛnhyɛ saa adeɛ no nso. Enti ɛno yɛ asɛm no ne fa baako. Enti yɛka sɛ obi nni adeɛ ho nimdeɛ a, ɛbɛtumi agyina hɔ ama sɛ ɔyɛ akwadaa, na ne nimdeɛ no nnyini nnuru sɛ ɔbɛhunu Islam mmara no. anaasɛ mmara no a Nyankopɔn ahyehyɛ, papa ne bɔne mmara no, ne nimdeɛ nyini nnuru hɔ sɛ obehu. Deɛ ɛtɔ so mmienu, obi nso so koraa mpo wɔ hɔ a na ɔnyɛ akwadaa, na wanyini. Nanso susu no sɛ na sɛ bi, biribi aba n'adwene mu a ɛmma n'ani ntumi nda hɔ. Te sɛ bi a sɛ bi wayɛ damfoɔ, madness, obi a sɛ bi wabɔ dam. anaasɛ obi a ɔyɛ unconscious, ɔnyɛ conscious of what he is doing, he or she is doing no, sɛ ɔyɛ adeɛ bi a na sɛ ɔni ho nimdeɛ anaasɛ ɔnyɛ conscious of adeɛ no a ɔyɛeɛ no a, Islam mmua no atɛn sɛ ɛyɛ bɔne. Mmom, adeɛ a Islam bua onipa atɛn sɛ ɛyɛ bɔne no yɛ adeɛ a, one, onipa no na ɔwɔ ho nimdeɛ, na ɔnim sɛ adeɛ wei yɛ bɔne, ɔnim sɛ adeɛ wei yɛ papa, ɛna wankɔ ankɔyɛ papa no na ɔhyɛɛ da yɛɛ bɔne. Ɛno ne deɛ na atemmuo mu no, Nyankopɔn bɛsese ama no sɛ ɔyɛɛ bɔne. Ɛfiri sɛ, according to Islam no, Otumfoɔ Nyankopɔn no ɔyɛ just. Ɔyɛ Nyankopɔn a ɔyɛ ɔyɛ just. Na ne justice no demand sɛ, adeɛ no a merekɔyɛ no, na menni ho nimdeɛ. Enti no, Nyankopɔn mmua no atɛn. Deɛ ɛdi kan no no. Deɛ ɛtɔ so mmienu nso so ne sɛ, Nyankopɔn no ɔyɛ Rahmaan, ɔyɛ Mmɔborɔhunufoɔ, ɔyɛ Ɔdomfoɔ, and ɔyɛ Ar-Rahiim, ɔyɛ Mmɔborɔhunufoɔ. And these attributes of Allah no demand Him sɛ, anaasɛ ɛma no de onipa mfomsoɔ kyɛ no wɔ adeɛ a ɔnni ho nimdeɛ ho. And this will even help us to understand the reason why a Islam ka sɛ Adam wanyɛ bɔne. Sɛ mpo yɛrefa Akristofoɔ nkyerɛkyerɛ a wɔde maa yɛn faa Adam n'adeɛ no a according to Christianity wɔn sɛ ɔyɛeɛ no sɛ ɔkɔdii aduaba no, ɛfiri sɛ saa berɛ no according to Christianity no na ɔnim papa ne bɔne nsonsonoeɛ da mu. Ɛfiri sɛ mose, Ɔkɔdii aduaba no ansa na ɔrebɛhunu papa ne bɔne, mpo ansa na ɔrebɛhunu sɛ ɔda adagya. Enti sɛ na ɔnim sɛ ɛyɛ bɔne deɛ a, ɛnneɛ na yɛrentumi nka sɛ wayɛ bɔne, agye sɛ na yɛreka sɛ na ɔnim sɛ ɛyɛ bɔne. Na sɛ na onim sɛ ɛyɛ bɔne nso so deɛ a, ɛnneɛ na ɔwɔ papa ne nim ɛɛ bɔne ho nimdeɛ. Enti yɛntumi nka sɛ na onim papa ne bɔne ho nimdeɛ, na mmom aduaba no a ɔkɔdiiɛ no na ɛde papa ne bɔne baeɛ. Yɛntumi nka saa. Enti yɛnhyɛ saa asɛm no nso, but maka me se hɔ no deɛ yɛde bɛto hɔ, yɛbɛba ho asɛm, ɛfrɛ no sɛ yɛbɛba ɛho, yɛbɛka ho asɛm akyire yi. Enti Islam se, obi a ɔnyɛ conscious of something no, anaa sɛ ɔnni adeɛ bi ho nimdeɛ no na ɔbɛyɛ no, saa adeɛ no yɛmmu no fɔ sɛ wayɛ bɔne. Enti yɛnhyɛ saa adeɛ no nsono. Number two ɛne sɛ, adeɛ biara a onipa ɔreyɛ ɛwɔ nyamesom mu anaa sɛ ewiase ha yi no, Islam nkyerɛkyerɛ ne sɛ, Nyankopɔn bɛbua no atɛn

na Nyankopɔn bɛgyina so de abu atɛn. Enti, ɛɛ, yɛnhyɛ saa adeɛ yi nso sɛ Nyankopɔn ɔmmu nnipa atɛn wɔ adeɛ a ɔnni ho nimdeɛ ho. Ɛno yɛ deɛ ɛdi kan. Deɛ ɛtɔ so mmienu nso ne sɛ, sɛ mpo koraa mpo nnipa no wɔ adeɛ ho nimdeɛ no, adeɛ no a ɔkɔyɛeɛ no, botaeɛ bɛn na na ɛtaeɛ kyerɛ nti a ɔyɛeɛ? Enti ɛno na Nyankopɔn hwɛ ho de bu anatɛn. Enti sɛ yɛka no saa deɛ a, ɛnneɛ na kyerɛ sɛ akwadaa a yɛawo no nnɛ na wawuo. Ɛnyɛ adeɛ a Nyankopɔn bɛbu anatɛn sɛ wayɛ bɔne bi enti yɛde no rekɔ egya mu. Daabi. Anaasɛ mpo akwadaa no yɛ, yɛwoo no nnɛ no wanwu, wanyini bi a wanya mfeɛ bi a mmiɛnsa, nnan, enum, nsia ne ade de rekɔ n'anim a, nanso so ɔnim Islam mmara anaasɛ Nyankopɔn mmara a ɛfa papa ne bɔne ho, ne nimdeɛ nnuru hɔ. Ɛno no Nyankopɔn mmua no atɛn sɛ wayɛ bɔne bi nti ɛde no rekɔ gya mu. Na egya ne egya mu no ne Soro Aheman no koraa mpo no ne gyinabrɛ no sɛn na ɛsi teɛ? Nyame adom a ɛno nso so yɛbɛkyerɛkyerɛ. Yɛwɔ nsɛm bebree a yɛbɛkyerɛkyerɛ mu nti ne yɛka sɛ mo nyinaa monsubscribe to Ampa TV. na monhyɛ to mo friends na wɔn mo nyinaa ntumi mmoa ma yɛntumi nhyɛ live program ase wɔ Ampa TV so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a anuanom nso so bɛnya nkyerɛkyerɛ a ɛyɛ korɔgyenn no a ɛfiri Islam mu ɛreba no. Enti ɛno yɛ adeɛ a ɛdi kan na kyerɛ sɛ nyɛ adeɛ a Nyankopɔn bɛbu nkwaraa atɛn sɛ wɔnom ayɛ bɔne na ɔde wɔn ɛrekɔ egya mu. Na yɛaka no saa no, na obi nso so a ɔyɛ panyin a ɔno nso so ɔyɛ unconscious of what he is doing. Ɔno nso so nyɛ ade a Nyankopɔn bebu no atɛn sɛ wayɛ bɔne bi. Atemmu a Nyankopɔn de bɛma no no yɛ nneɛma a ɔyɛeɛ wɔ abere a na ɔyɛ conscious, abere a na onim sɛ adeɛ wei yɛ bɔne na ɔhyɛɛ da yɛeɛ. ɛno na Nyankopɔn bɛbua no atɛn wɔ ho. Na sɛ Nyankopɔn de obi bɛkɔ egya mu anaasɛ ɔde obi bɛkɔ heaven, ebia na obi bisa sɛ, ɛnneɛ na akwaraa no, sɛ yɛmmu no atɛn mfa no nkɔ heaven, ɛfrɛ no sɛ yɛmfa no nkɔ egya mu deɛ a, ɛnneɛ na yɛde no rekɔ he? Ɛno no, ɛyɛ Nyankopɔn no ankasa prerogative. sɛdeɛ wɔaka no wɔ Qur'aan mu sɛ, ɛɛ wa yu'adhibu man yashaa, ɛɛ wa ya ɛɛ wa yaghfiru liman yashaa, sɛ ɔno Nyankopɔn no Ɔtwe deɛ Ɔpɛ aso, na deɛ Ɔpɛ nso so no Ɔde ne bɔne kyɛ no. Ɛno ne deɛ ɛyɛ Nyankopɔn no ankasa asɛm. Na mmom deɛ Islam nkyerɛkyerɛ kyerɛ yɛn ne sɛ, obi a ɔnyɛɛ bɔne no, yɛfrɛ no sɛ obi a ɔnnim bɔne ne papa ho nimdeɛ no, Islam nkyerɛkyerɛ ne sɛ ɛnyɛ adeɛ a Nyankopɔn bɛbua no atɛn sɛ wayɛ bɔne ɛnam biribi a ɔyɛeɛ nti. Mpo wohwɛ Islam mu a yɛ swalaat a yɛyɛ no mpo no, according to Ɔkɔmhyɛni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam no, sɛ akwadaa no duru mfeɛ nsia a eh, mfeɛ nson, seven years a, ɛna yɛnhyɛ no ma no nyɛ asɔre. Which means sɛ akwadaa no ɔnni nimdeɛ biara Enti sɛ onya nnii mfeɛ nsia no koraa no, adeɛ a yɛfrɛ no Swalaat no koraa, sɛ ɛnni kwan sɛ yɛhyɛ no sɛ ɔnyɛ asɔre deɛ a, ɛneɛ ne yɛntumi nka sɛ saa akwadaa yi, ɛɛ, wakɔyɛ adeɛ bi na wadi bɔne a ɛnam ɛno so nti Nyankopɔn bɛbua no atɛn de no akɔ gya mu. Daabi, yɛntumi nka saa. Enti mesrɛ mo, yɛn nyinaa yɛnhyɛ saa asɛm yi nso. Eh, sɛdeɛ mekaeɛ no, ɛyɛ Imam Adubɔfoɔ na me ne mo ahyia wɔ Ampa TV so. Ebia na wo nso so wowɔ question a wopɛ sɛ wobisa me, na mmerɛ ba mu a yɛatumi akyerɛkyerɛ saa asɛm no mu wɔ Ampa TV so. Wobɛtumi asɛnde me message wɔ WhatsApp. Me number yɛ plus six eight five seven seven two two two seven two. Anaa wobɛtumi asɛnde me email wɔ ampatv one at gmail dot com. Ɛno nso so yɛn nsa ka a, question biara a wabisa no, yɛbɛyi ano. Anaasɛ ebia Qur'aan nkyerɛkyerɛmu bi na wopɛ, anaa Hadiith nkyerɛkyerɛmu bi na wopɛ, asɛm bi na woate de afa Islam ho na wopɛ sɛ yɛde ɛmu nkyerɛkyerɛmu ba a, ne nyinaa no, wode ba a, yɛbɛyi ano. Nyankopɔn yɛ adom a, ɛnkyɛ na Ramadan reba o, Ramadan no asɛ ɛɛ ankyɛ koraa o ana aba yi, Nyankopɔn ayɛ yɛ adom Ramadan no reba Insha'Allah Ampa TV so yɛde Ramadan teachings ɛbɛbrɛ mo anaasɛ Islamic teachings on Ramadan yɛde bɛbrɛ mo, question bi a wowɔ ɛfa Ramadan ho biara no, wobɛtumi de aba. Question bi a wowɔ ɛfa biribi a woate afa Ramadan ho biara no, wobɛtumi de aba. Question bi a wowɔ ɛfa Islam ho biara no, wobɛtumi de aba. Anaasɛ question bi a wowɔ ɛfa Nyamesom ho in general no, wobɛtumi de aba. Afei, ebia na wowɔ adwenkyerɛ a wopɛ sɛ wode boa ma yɛn dwumadi a yɛredi no wɔ Ampa TV so, ɛwɔ YouTube ha sei, anaasɛ other platforms so no, ɛkɔ so yie. Eh, wobɛtumi asɛnde yɛn message wɔ eh, comment section anaasɛ number no a yɛde ato dwa no plus 685 77 222 72 no wobɛtumi asɛnde yɛn message wɔ hɔ ne nyinaa yɛn nsa ka a inshallah yɛbɛba na eh, adwenkyerɛ a wokyerɛ no yɛn nso so yɛadwendwen ho na yɛde akɔ eh, yɛn nyinaa yɛde yɛde aboa ama yɛn dwumadi a yɛredi no akɔ yie. Enti sɛ asɛm a meka no sɛ meretwa no tia a, na ɛnyɛ adeɛ a Islam mu no, Nyankopɔn bɛbu nkwadaa atɛn de wɔn akɔ atemmuo bɔne mu. Ɛnam sɛ ɔse wɔayɛ bɔne bi. Ɛfiri sɛ adeɛ no a wɔrekɔyɛ no na wɔnni ho nimdeɛ. ɛtɔ so mmienu nso so no, na wɔnyɛ conscious of adeɛ no a na wɔreyɛ no. Enti sɛ yɛfa no saa deɛ a, na ɛno kyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a Nyankopɔn bɛbu wɔn atɛn bɔne. Um, enti mɛsrɛ me nua Steven nso sɛ ɔno nso so ebia na wabisa Kristoni sɔfo sɛ, na mo Akristofoɔ mo se yɛwo akwadaa biara wɔ bɔne mu. Enti sɛ yɛwo akwadaa biara wɔ bɔne mu deɛ a, na akwadaa no sɛ owu a, abere a yɛawo no wɔ bɔne mu no a, Ɔno no, ɔbɛyɛ dɛn ana wakɔ heaven? Anaasɛ ɔno no nso, ɔde bɔne no rekɔ Nyankopɔn anim, na Nyankopɔn bɛbu no atɛn anaa? I think sɛ wobɛtumi nso so de anoyie a asɔfofoɔ no de aba no, wobɛtumi de aba comment section hɔ, anaasɛ wobɛtumi asɛnde ama me wɔ WhatsApp. Nyame adom a yɛn nsa ka a, na sɛ wopɛ sɛ yɛma atiefoɔ nso so aso te a, yɛbɛmoamoa so ate. Nyame nhu yɛn nyinaa mmɔbɔ.